A ni wula bilichini nima yi kuŋda yi pɔhim zuɣusi maa wulana yaa ku kana n-ti puhiri bilichini nima zaasa a ni wula yɛtɔɣ shɛli ti ku yoli yɛli lala dabisi ŋɔ puuni amaa ka di lan labina. To n bi baŋ a mii ti whatsapp platform la puuni ka tiri a yɛlli bee pohim ŋɔ zuɣu ka tiri a yɛlli to dii kuli nyɛ shɛm Dagbamb yɛliya ni n niŋdi pam din bi saɣindi ʒɛri ti ba piri so n bɔhi bɔhi shɛli ni n lo lɔri goli wula ka booni lala goli maa Dagbanli puuni. N ma o yuli m-bala, Nolɔrigoli. M ma yuli o yuli m-bɔŋɔ Nolɔrigoli. Nolɔrigoli maa ka bali shɛli m-bala Dagbanli. Ŋun yɛli ma ni adiini musulinsi n-daa na bi kana to domi Nolɔb nyɛla adiini musulinsi n-ʒili na di zalisi puuni ka di yina. Ka di ni niŋ ka adiini maa daa na kani lala goli maa wula ka ti daa booni o bɔhimma ni dɔni shɛm m-bala maa. Hmm. Ka ti kana nti ti bo kahigibu n-zaŋ ti yɛtɔɣ shɛŋa nimaani. A nya biɛhigu puuni Naawuni bi nam binshɛɣu ka pii yuli zaŋ ti li, bini yaa ka zaŋ a di yuli m-bɔŋɔ. Naɣila ninsal shɛb bɛn beni maa, bɛ ni yɛn bo yuli zaŋ ti li bɛmaŋmaŋ yɛtɔɣa puuni. di ka nangbankpeeni. Naawuni bi nam binshɛɣu ka boli di yuli zaŋ ti so, bini yaa ka za di yuli booni la ŋ-ŋɔ. A yi kana ti yɛlima ni Alkur'aan puuni Naawuni bolila bini yaa ka za yuli ŋɔ ka boli li ŋ-ŋɔ ka boli li ŋ-ŋɔ ka boli li ŋ-ŋɔ. Man bi kari m bi mi li, amaa di lee bɔri ni a baŋ shɛm nyɛmi, Naawuni mi ni ka Arab kɔŋkɔm be dunia, Naawuni mi li. Naawuni mi ni ka Arab kɔŋko m-be dunia bala bala bala dabam dabam. O mi o ni nam biɛshɛŋa niŋ dunia yaaŋa zuɣu o mi li. Yuli maa di yɛn bela ti sokam ka Arab zinli zuɣu ka a di yɛn kana ni a ti nya lala yuli maa. Kaman yɛtɔɣa ka tiŋgbani shɛli n-daa chaŋ ti ho tiŋ shɛli ni yɛtɔɣa ka di yɛli, Country yaa kaza bee Balli yaa kaza ban daa bi mi yɛtɔɣa yɛlibu, Balli yaa kaza n-wuhi a yɛtɔɣa yɛlibu. Aayi! Di kani. Di zuɣu binshaɣu kani ka di nyɛ di yuli bo n-laŋ ŋɔ, ti ni ninsal ni ŋɔ, ti ni yɛn bo yuli ti li. Di zuɣu a yi kana ti yuli lala chira ŋɔ, goli ŋɔ, bala pam beni ka a bohi o hal ka bɛ ka yu shɛli bɛ ni yɛn zaŋ ti o. Baŋ ku mila goli la goli. Sokam ku mila wuntaŋ la wuntaŋa. Di ka dali ni wuntaŋ daa bela o ko, zuŋɔ wuntaŋ bela o ko. Goli ŋɔ yi ku chɛ ka goli so yina, goli ŋun bala ni daa ku yɛn shɛra, the same thing ka ŋun bɔŋɔ maa gba yɛn be. Dagbamb bɛn bo yuya n-zaŋ ti o maa. hmm? a nya buɣim tuɣi goli ni ka ti bɛ ŋɔ bala pam bɛn ka a buhi ko ni la goli shɛli ti ni ʒiya ŋɔ yuli wunla wula ko ya ni o bi mi dalili shɛli n-daa niŋ Dagbambi lala goli maa puuni ka di lɛbi yuli n-zaŋ ti ti Damba goli m-bɔŋɔ. Daliri shɛli n-daa niŋ di puuni ka di lɛbi yuli n-zaŋ ti ti. Amaa di pala Naawuni ni nam dunia, o nammi ka boli goli yaa. Nolɔri goli m-bɔŋɔ, damba goli m-bɔŋɔ, buɣim goli a yi di kani. Ti ni Dagbamba bɛ ni daa mali kpahima maa, yuun la, sanzali daa zanimi ka mali yaa pam, a ni tooi ti yi goli dini ka a daa leei zani maa? To yɛli yi niŋ o da zaɣ viɛli bee nyɛ zaɣ biɛɣu nyɛ goli shɛli ni din niŋ maa, di zooi pam ka bi zaŋ boli lala goli maa yuli lala. Di zuɣu bɛ ni lɔri noli di puuni maa, di zuɣu ka bɛ boli li lala. Bɛ yi lo noli naai, goli sɔŋ pee maa ŋɔ, noli lɔɣu kani, di ka nyu yɛtɔɣa nyɛli, di zuɣu ka bɛ boli yaa, konyuri chuɣu goli, tɔnɔ di puuni ŋɔ ti yɛn nyurila kom. Di zuɣu n ni boli li shɛm ŋɔ, a yi chaŋ Larabawa zilli zuɣu ti ni boli li konyuri tuɣu gɔnɔ ka laa ka bɛ ni yɛn boli li. Bɛ gba malila bɛ ni yɛn boli li shɛm. Bali so gba yi mali li kuri bukaata ka o gba mali o ni yɛn boli li shɛm. Ah! Di niŋ ma lahiʒibisi ka daa bɔri ni a yɛli ma ni adiininim kana ka daadama ni naan baŋ yɛtɔɣa yɛlibu. Ka lala n-nyɛli. Ka adiini nim kana ka daadam naan baŋ yɛtɔɣa yɛlibu. Daadama nim daa pun yɛrila yɛtɔɣa ka bɔri yuya mali tiri binyɛra, ka bɔri yuya mali tiri binyɛra, hali mɔɣa tinsi bonima ka yi zaŋ daliri shɛli n-zaŋ boli binshɛɣu, ka sokam saɣi deei li ka di be ka di kpe. Dinzuɣu yuli ŋuna, daadam bɔri yuli tiri bini. daadam n bɔri yuli n zaŋli tiri bini di zuɣu lala balli ŋɔ nyin ni nyɛ yu shɛli tili maa bali shɛŋa ban pahi ka lala ka ban booni li ban gba nyɛbu biɛla bi ko di zuɣu bi gba malila daliri shɛli bi ni mali booni lala bini maa ka daliri yinga ka yi zaa mali booni li maa din tooi niŋ ka ti ni tɔri buɣim goli ŋɔ ka bali shɛba ban bi tɔri buɣindi ni di zuɣu ban ku tooi booli buɣim goli din tooi gaya di puuni ka ban bɔri paɣaba doo paɣa laɣiri goli ka ban yɛn bolli a ni ku tooi ni mistake n bala naawuni bi piili a goli maa ka yi ni buɣum ka ti mali o tora ti ni piili ti ti maŋ maa wumba fa n yɛla mi yɛ adiini ni kpɛ dagbamba di kpɛmda ka mali zalisi di bi kpɛna zaɣ yaɣu di gba daa malila di zali kpana nyɛ shɛli ka dagbamba diɛ ka di shɛŋa lu n zaham bi ni niŋdi shɛm ka shɛŋa mi bi lu n zaham di zuɣu ka taali nyɛli ni a nyɛ Dagban doo ka a dii ni niŋdi binshaɣu ka di mali hankali ta ayi ka taali nyɛli a ni zaŋ ku bukaata Dagban bi bi gaŋdi binshaɣu shɛŋa naɣila o hankali bi gbaarila a ni niŋdi shɛli maa di zuɣu ni n tooi nyɛ o Dagban doo ka lɔri noli ni n tooi nyɛ o Dagban doo ka chaŋ haʒi. Dagbambu bi gaŋ binshɛɣu. Bambu yɛli so din kani. Dagbambu la ʒin yina ti yɛli so ŋun dini kani. A yi mali di shɛhira n-yi yina ti approve ma, Dagbambu n-nam yina ti yɛli a zaɣili ŋun kali maa di kani. A ku nyɛli. A ni daa kali ka di mali hankali ka bi deei zaŋ pahi bi dini ka boli li taɣada. Dabsi ŋɔ tindamila dakulo dahin yini atandali n bala dakulo dabaa ayi atalata dali n bala dakulo dabaa ata alaaba dali n bala dakulo dabaa anahi alaamishi dali n bala dakulo dabaa anu alizuma dali n bala dakulo dabaa ayobu asiri dali n bala dakulo dabaa ayopɔin Alahiri daa mali di zuɣu tinda mini bakɔi dibaayi, tinda mali dakula ayi, di zuɣu dakula ata m-bala, di saha bakɔi dibata yɛtɔɣa ka ti yɛra maa pɔi ka adiini naan ʒi lala dabisi shɛŋa ti ni pa booni ŋɔ na. Bɛ ni ʒi li na ka ti yuli li ka di viɛla ka ti zaŋ pahi. Dagbamb lee zoomi pam ka bɛ deei so bini ka ti lahi kpuɣi li gari bammaŋmaŋ bini. Dagbamb bi daa bi deeri niriba na nti paɣirila daɣiri. Di zuɣu nir daa yi zaŋ o bini ti a ni a gbibi, a gbibirila gari nyiŋmaŋmaŋ bini. A jɛndi ni ti ŋmanila din paai bini maa, a gbibila fɔwaɣili gbibbu. Di zuɣu a yɛn gbibila nimmɔhi gbibbu. Ti ni daa mali tarisi shɛm m-bala, dakulo din kanna ni kana ni saha bakɔi din kanna m-bala. Ɛhɛɛn, Dagbamb ni daa kaambi dabisa shɛm m-bala. Tɔro zuɣu n ba pira. Din tuuni ka shɛb gba na beni hal ni zuŋɔ ka di na beni nahi ni bɛ zuɣu puri. Binshɛɣu shɛɣu shɛɣu ka yuli ti ni m-bo yuya n-zaŋ ti li, amaa Naawuni bi nam binshɛɣu ka yɛli ti yaa, Bini maa di yuli m-booni la n-ŋu. Yin n-ko n-zaŋ yi zaŋ yo puri n-yuli tɛhi n-nyɛ yin yɛn zaŋ yu shɛli mali booni li ka di mali niɣisim ti nya ka yi zaŋ boli. Him? Hee, toli zuɣu din kuli nyɛ shɛm m-bala maa. Toli zuɣu ti ni lee be goli shɛli ni ŋɔ, di lee nyɛla Dagban dabba chuɣu m-bala maa, di ni nyɛ buɣim zuɣu yaandi nyɛ ŋun kam mali adabara din mali biɛɣu niiya ka a sahi Naawuni zaŋ ti nyɛvuya paagi a sibiri dali.

Boontuɣu nyɛla kali ka nyɛ diɛma di zuɣu a ni nyɛ ka ti bɔbi nachiinsi n-kuli nyɛ li ka din daa niŋ ka boontuɣu ka ti beni ka ti mali shishɛl la ka lala shili maa ka ti lee mali din nyɛ kali maa ti teelim maa di zuɣu ti yɛn niŋla binshɛŋa din ŋmani li amaa ka din nyɛ shɛm ka ti yɛn niŋ. zuɣu a maa ni muhi ti mba pira yaandi m miri ka a ti kpuɣili yina ka di ti du a ka a ni bi ŋme ma marafa bee bi che ma su a. Ei mba pira, a mali alaafee? Di ti tɛhiri ni tim lan beni n-gari ti maa zaa o, a malila tim maa a tariga so be luɣ shɛli polo ka bɛ mi ni nyin dini maa beni, ka amaŋ ku nyo ya ka dihi tali zaɣ mali tim nyaŋ ma. N miri ka a ti chaɣ so gbiiga ka a kpi ka nimmɔhi dali na o paai. Di zuɣu buɣi n-chuɣu dali, diɛma n-nyɛ li, ka a ni ti hali nimmɔh shɛli maa n-nyɛ li. Yɛlim a ni ŋɔ, a yɛn mali li mi ka din be yiŋa n-ʒiya n-ŋum na, ka yi leei yi ni ti diɛm ka kana, ka li maa ka yi yihi ma. Di zuɣu ti na nyɛ tam n-labina ti teega di yɛtɔɣa, ka yɛla din malibu zahisi din be di puuni n-yɛra saha shɛlikam man wula miliɔn garima ni gari so ŋuna Naawuni m-mi o.